אויף די שארפע עבירה פון יאגן וועט דאגה, אויף דעם זיצט מען דא אויף דער ערד בכיה של חינם, דא א לשון אין דרך פיקודיך שרייבט ער כצער והדאגה כשאינו במקום מצוה, צער מיט דאגה ווען ס'איז נישט במקום מצוה, א רייזע אבי זרעי דלא סירצוך, ווייל ער איז זיך רוצח, ער איז זיך רוצח, די רבנים זאגן דעם רבי אביסל לערנען מיט מסדר זיין די מח אין אזא נאכט מסדר זיין די מח פארוואס זיצט מען דא אויף דער ערד וואס איז די בכיה של חינם פון ווי קומט דאס רבי דו זיי דו פארשטייסט נישט זאג די אייבערשטער דו פארשטייסט נישט מיינע הנהגות ביי א רוה דארף ארויסקומען א טובים. מען דערציילט נאך אז די הייליגע דברי חיים איז געווען ביים רבין רבי הערשעלע רימינובער, און ס'איז דעמאלטס אריינגעקומען א מגשל הילד, א מאן פון א מגשל הילד, און ער האט געוויינט, ער האט געזאגט פארן רב, יענער האט געוויינט ביי רבי הערשעלע רימינובער, מען האט אים געזאגט אז דאקטוירים זאגן אז אויב ביז א שעה איז נישטא קיין קינד, נישטא קיין מזל טוב, גייט זי פון די וועלט. גייט זי פון די וועלט. רבי הערשעלע רימינובער איז געווארן אזוי שוקירט במחשבותיו און האט אים געזאגט, אויב דו העסט מיר געבן צען זהבים, איך דארף אויף דעם צען זהבים. האט ער געזאגט, רבי, צען זהבים איז געווען דעמאלטס אסאך געלט, רבי, פון וואו האב איך עס? וואו האב איך צען זהבים? האט ער אים געזאגט, גיי פארקויף דיינע תכשיטים, ווי דעם בעיבל, און זיי מקבץ פון מענטשן און ברענג. ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון רבי הערשלער רימענעװער קאָװער פֿאַרװײטיקט, פֿאַררײַסן, פֿאַרריסן. דער הײליקער דבֿר חײם אים אַרױסגעגאַנגען צו אים און האָט אים געזאָגט, דאגה נישט, אינגערמאַן, איך האָב דערבענטשן די סתּם אַ ייִנגל אָן קײן צען זיװג, מוכרח צו זײַן אַ מזל-טובֿ. און ביז אַ שעה איז טאַקע געװען אַ מזל-טובֿ. ביז אַ שעה איז געװען אַ מזל-טובֿ. רבי דבֿר חײם האָט געזען, װי ער װערט פֿאַרװײטיקט. איז געהאלפן ארום קיין צען זיווים און טאקע געהאט א מזל טוב. איי אריבער זיבן טעג כי לא ילינו ולא עליכם די ילד איז אוועק. די ילד איז אוועק. האט די הייליגע דברי חיים זיך דעמאלטס אנגערופן, וואס האב איך זיך געדארפט אריינמישן אין די רימינובער עניינים? וואס איך האב געזען האט דער רימינובער אויך געזען. ער האט אויך געזען אז ס'גייט דא זיין ביז א שעה א מזל טוב. אבער ער האט דאך ווייטער געזען אז נאך א וואך וועט זי אוועקגיין, האט ער עס געוואלט אויסלייזן מיט אני חשוב כמת, דערפאר האט ער געבעטן די צען זאבים. וואס איך וואלט זיך געדארפט דארטן אריינמישן? רבותי, היינט האמער נישט נישט קיין הייליגע דברי חיים, נישט קיין הייליגע רבי הערשל רעמינאווער, אונז האמער נישט ווער זאל זען וואס ס'גייט פאר יעצט און וואס ס'גייט פאר שפעטער, אבער דאס דער לימוד דער בנין אב ווען מ'גייסט אריבער א צרה, דו ווייסט נישט וואס מ'לייזט דא אויס פון דעם.